Guramaçylykly jenaýatçy terror topary iki müň ýigrimi dördünji ýylyň ýigrimi birinji awustynda Merdan Muhammedowy ýerliksiz aýyplama ýöňkäp, gorky syýasatyny güýçlendirjek bolýar. Iki müň ýigrimi dördünji ýylyň ýigrimi altynjy iýunynda Türkiýäniň yzyna ugratma merkezinden Türkiýe döwletiniň içerki kanunlaryna gabat gelmeýändigine garamazdan, guramaçylyklaýyn we gizlin ýagdaýda ogurlanyp Türkmenistana äkidilen Merdan Muhammedowyň ýigrimi birinji awgustda Türkmenistanda Aşgabat şäheri Berkararlyk etrap kazyýetinde sudunyň boljakdygy baradaky habaryny aldyk. Guramaçylykly jenaýatçy toparyň Merdan Muhammedowyň üstüne ýöňkemek isleýän aýyplamalary Türkmenistanyň Jenaýat kodeksi görkezilen bir ýüz segsen birinji madda birinji bent Içalylyk, döwlet syryny düzýän maglumatlaryň daşary ýurt döwletine, halkara we daşary ýurt guramasyna ýa-da olaryň wekillerine berilmesi. Bir ýüz segsen bäşinji madda, Konstitusion gurluşy zorlukly üýtgetmäne bolan çagyryşlar. Bir ýüz togsan birinji madda, Ekstremistik ýa-da Türkmenistanyň milli howpsuzlygyna zyýan ýetirilmegine gönükdirilen başga hereketleri etmäge açyk çagyryşlar. Ine, şu zatlaryň hemmesi, birinji, degişli adamsy biziň äçgir diýen ýigdimiz bar-da. Reşit Meredow. Reşit Meredow. Ýüz prosent ine, şu nemesi, statýasy şu. Ýöňkelýän aýyplamalaryň düýbünden Merdan Muhammedowa degişli däldigini, gaýtam tersine şu görkezilen bir ýüz segsen bir, bir ýüz segsen bäş we bir ýüz togsan birinji maddalar boýunça bir müň dokuz ýüz togsan bäş, bir müň dokuz ýüz togsan altynjy ýyllarda Konstitusion agdarylyşygy amala aşyran Saparmyrat Nyýazow, Gurbanguly Berdimuhamedowlar we döwlet syryny daşary ýurda hakykatdan satyp duran Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow we Türkmenistanyň daşary ýurtdaky ilçihanalarynyň ýolbaşçylaryna degişlidigini Sapar Yklymow öz gürrüňdeşliginde aýdyp geçdi. Merdan Muhammedow onunjy iýunda Türkiýäniň Ankara ilinde delilsiz we ýerliksiz şikaýatlaryň netijesinde žandarma tarapyndan tutulypdy. Bolup geçen waka hakynda Halkyň sesi media kanalynda giňişleýin maglumat berildi. Aýyň ýigrimi bäşine Iň soňky gezek geçen aýyň ýigrimi bäşine, ýigrimi üçine men bilen habarlaşdy. Aňyrdan jaň edip, Keminäň özi hal-ýagdaýyny aýtdy. Ol ýekşenbe günüdi. Halmyrat aga, men gowy, stadiýa iýmitem gowy, saklanyş şertlerem gowy. Ine, aýdyşlaryna görä, birinji gün ýa ikinji gün men azatlyga çykmaly diýip, ine, şular ýaly habar berdi. Halmyrat Söýünow, Ýigrimi üçünji iýuna çenli Merdan Muhammedow bilen habarlaşyp bildik diýip, öz çykyşynda aýdyp geçdi. Ýigrimi birinji awgustda Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap kazyýetinde geçiriljek Merdan Muhammedowyň suduna ýurduň içinde ýaşaýan we öň Merdan bilen telefonda habarlaşan adamlary Merdanyň garşysyna şaýat hökmünde çagyrypdyrlar. Bu adamlaryň hemmesini mundan birnäçe gün öň Aşgabatda MOHAMA işgärleri tarapyndan soraga çagyrylypdyr. Şonda olary türmä basarys diýip gorkuzyp, bir kagyza içinde näme ýazylandygyny okatdyrman, men şu zatlara şaýat diýip ýazdyryp gol çekdiripdirler. Bu işi alyp baranlaryň birisi MHMA-nyň işgäri Rahmanowdygy orta çykdy. Eger-de halk şu mümkinçilikden peýdalanyp ýigrimi birinji awustda öz garşylyklaryny görkezip konstitusion gurluşy dikeldip bilmeseler,